Ie, dwi'n meddwl mai Sioned, yy wel na dwi'n sicr mai Sioned oedd un o'r bobl hynny sydd wedi dylanwadu fwya' arna i yn sicr o ran yr ochr gerddorol a a'r ochr gorawl i betha. Ac yn unig hynny, mi oeddan ni'n ffrindia' triw iawn hefyd, yn ffonio'n gilydd am gyngor cerddorol ac yn trafod darna yy weithia' ar oria' aneuarol o'r dydd.

Dyma mae'r dyrn gedorau allwn ni roi iddi hi rŵan wrth symud ymlaen, ydi parhau efo'r gwaith da yna a'r sylfaen gadarn mae hi wedi osod i ni fel cwrs. Fel athro nes i ddod ar draws Sioned pan o'n i'n dysgu yn ysgol gyfun Dyffryn Teifi. Yn dangos dawn a thalent yn arbennig o ran y, o ran y canu a oedd hi'n ymddiddori'n fawr iawn a oedd wrth gwrs oedd 'da ni uh, oedd hwnna'n gyfnod brysur iawn i ni yn yr ysgol wrth bod ni'n o'n i'n yn ennill, buon ni'n ennill lot yn mewn cystadlaethau bant a wrth gwrs yn cael cyfleoedd wedyn i ganu mewn neuaddau mawr gynnwys Neuadd Albert a Wel, gweld ni'n gwareddu freuddwyd o, o ffurfio cor newydd sbon o ieuenctid yng Nghaerdydd. Fi'n credu oedd nath hwnna un o'r pethau sydd wedi codi ngalon ni fwy erioed yn meddwl, jyst gweld un o'n uh, O'n nisgyblion ni mewn ffordd yn yn eisiau mynd ymhellach yn dros canu mewn côr a mae hwnna wirioneddol yn codi calon. A wrth gwrs, mae jyst gweld y llwyddiant maen nhw wedi, maen nhw wedi gael wedyn yn ystod yr uh, oddiaru i sefydlu er yn y blynyddoedd cyn, cynnar yn cystadleuaeth Radio Cymru ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol, wel, ers blynyddoedd bellach. Ond na, mae hwnna yn rhoi cryn bleser a yn ogystal â gweld fel mae hi wedi cysylltu'r côr i weithio gyda cyfansoddwyr a comisiynau newydd ar a tynnu'r um, wel, trin arbennig y ddoi Americanwr, Eric Whittaker a Morten Lauritsen, a hefyd yn fwy diweddar wedyn Paul Miller. A mae A jyst meddwl bod hi 'di bod yn rhan o ysbrydoliaeth i i ddod a'r tri 'na draw i Gymru i berfformio'n fyw gyda'r côr a bod bod nhw'n arwain y côr yy wel ma' hwnna hefyd yn rhywbeth sydd yn aros yn y cof. Wel Allwch chi byth ond cymryd at Sioned, hynny yw, o'n i wastod yn clywed storïau wrth yr uh, contorion yn y cor dydd, uh, ymarferion, a fel byddai'n cymryd arn. Ddim tamau gwahanol beth bydden ni wedi dychmygu nhw fod, ond uh, allan ni byth a ailadrodd uh, rhai o'r uh, ebychiadau fydde i wedi bod yn rhoi iddyn nhw ar y pryd, ond uh, fi'n siŵr aelodau'r y cor yn uh, Yn cofio rhestr hir onyn nhw, ond yy ond dyna ei ffordd hi. Oedd hi'n yy oedd hi wirioneddol yn dweud, datgan ei barn, achos os oedd rhywbeth yn armarfer yn cyffwrdd hi, wel, byddai wedi sôn am hynny yn ogystal â ag unrhyw bethau arall fyddai'n dymuno gwella arno fe. Yy oedd hi'n berson arbennig iawn a a heb os, mae dyn yn gweld fi eisiau. Mae 'da fi atgofion melys o pan gwrddes i Sioned yn y lle cynta, o'n i'n bymtheg o hi, jyst yn bach yn henach na fi, ar daith gyda chôr bach Abertawe, ac um, o'n i'n ei haddoli hi o'r funud cynta, really, achos oedd hi'n fyrlymus, oedd hi'n fywiog, oedd hi'n garedig, oedd y llyged mawr pefriol glas na gyda hi, ac oedd hi'n wen i gyd yr amser. Roeddwn ni'n ffrindiau pan o'n i'n ifanc a wedyn pan ddaethon ni'n nabod ein gilydd eto, o'n i'n gweithio ar y yr darn gan Rutter a oedd hi wedi cwmpo mewn cariad ag e pan oedd yn ifanc. Felly ges i wneud y Requiem gyda hi ac oedd e'n hyfryd i gael cyd-weithio wedyn gyda hen ffrind a dal lan ar ôl blynydde maith. Fe gadwon ni mewn cysylltiad dros y blynydde ac yn fwy na dim rwy wedi edmygu Sioned yn enfawr am y gwaith mae hi 'di wneud i Gymru, i gerddoriaeth, i gerddorion, Mae hi'n ffrind, mae hi wedi bod yn ffrind i siwr gymaint o bobl, mae wedi cefnogi siwr gymaint ohono ni, a mae gweld ei hisiau ni nawr yn, yn hynod o galed. Mae'n mae'n anferth o galed i gredu bod Sioned ddim yn y bywydau ni, achos mae yna dwll enfawr, mae yna wacter ble oedd hi. Ond i fi o leia allai gofio y, y, y, yr hapusrwydd, um, y byrlymrwydd, os liciech chi, y chat, uh, a jyst gymaint o ffrind gwych oedd hi a phersonoliaeth enfawr.

ac rwy'n ddiolchgar i Sioned am bob cyfle rwy wedi gael gyda'r côr, ac yn ei gyflwyno'r englynion hyn i gofio amdani. I Sioned. Trwy'r lafant a'r wylofain, hebddi hi, ni bydd hwyl yn adsain. Heno, sut mae llenwi'r sain? a hiraeth yn ein harwain. Ni welwyd strab annwyllach, a llynedd yn llonni'r gyfeillach. Os un waith bu'n rhosi'n iach, y mae hi yng nghwsg mwyach. Yn feistres lond y festri, Yr oedd air y gerddoriaeth drwyddi'n wythïen cyn ei thewi. Craig yr oesoedd ydoedd hi. Daw'r haf llawn glaw yn ei dro. Awst i hun yn tristau wrth deimlo ein cur ar lwyfan y co. Y brifwyl wedi brifo. Y mae'r haf yn dymor rhyfedd weithiau. Chwythodd yn y diwedd rhyw gorwynt di-drugaredd loyn byw i lan y bedd. Wedi'r haf, rhaid ailafel yn seiat nos Iau. Ac i'r gornel daw hi i wrando'n dawel, hen ffrind yno'n dweud ffarwel.